o pobl Gwynnoro gyda bobl rwy'n nabod o hyd y blynyddoedd, a heddiw mae gennyf y fraint fawr o gyfweld academydd a hanesydd enwog o Gymru. Fe'i ganed yn Llanelli ar ddydd Gŵyl Dewi Sant, tua diwedd yr Ail Rhyfel Byd. Fy ngwestai arbennig yw Syr Deian Hopkin. Wel, Deian, shwmae, shwmae pethau? Yn dda iawn, falch iawn i gael y cyfle i gyfrannu i dy rhaglen arbennig. Diolch yn fawr i ti. Wel, fel chi wedi gyda gyda dy fywyd cartre pan bod ti'n blentyn, sut brofiad oedd hi yn Llanelli pan yn tyfu i fyny ar ôl yr Ail Rhyfel y Byd ac ymlaen i'r pumdege? Pa fath o, pa fath o gartre, pa fath o gymdeithas oedd hi? Wel, mae'n rhaid ti gofio, oedd yn deulu eitha gwaraidd, teulu o, wedi cael ei addysgu, oedd wedi mynd i'r coleg, oedd y mam wedi mynd i'r coleg, oedd yn nhad uh, wedi uh, mynd i Aberystwyth fel, yn brifysgol, ac mi roedd na dras clir iawn o bobl gelfyddydol cerddorol ac yn y blaen. Rhai o'n nhw yn enwog nes ymlaen, cwr plant cwmdwr ac yn blaen. Felly, ges i brofiad arbennig, achos mi roedd Llanelli yn, yn, uh, yn le oedd yn ffynnu, oedd digon o waith yno, oedd na awyrgylch, tmo, ffyniant o gylch y llell, gwahanol iawn i beth sy'n digwydd oddi ar hynny. Yeah. Ac felly, geson ni'n codi mewn lle oedd yn llywyr chi. Yeah, so aelwyd, aelwyd Gymraeg? O, hollol Gymraeg, ac wrth gwrs Santi Mati, oedd hi yn rhan o'r teulu, Mati Rees, un o uh, roedd hwn i arbrofi mwyaf ar ddysgu Cymraeg i oedolion ac yn y blaen, ac yn dysgu cenhedlaeth, llawer cenhedlaeth o, o addysgwyr o goleg hyfforddi Abertawe. So, oedd hi'n deulu oedd wedi cael ei trwytho mewn celfyddyd a llenyddiaeth, ac yn Gymraeg llwyr. Ie, a bues ti'n yr ysgol Dewi Sant, wrth gwrs, yr ysgol Gymraeg gyntaf yn y sir?
Ie, wel, y mam oedd yn gyfrifol am sefydlu'r ysgol i'r graddau bod hi ac uh, eraill wedi ymgyrchu i gael addysg Gymraeg i blant. Agorwyd yr ysgol uh, ar ddydd Gwyl Dewi 47 pan o'n i'n dair mlynedd oed. ac es i'n am yr wyth mlynedd ac oedd hi'n ysgol rhyfeddol. Um, Olwen Williams, y prifathrawes yn enwog wrth gwrs fel y ddysgwraig, uh, Einus Thomas, ac fe geision ni uh, addysg rhyfeddol yn yr ysgol yno, sydd wedi bod yn sail i'r hyn nes i yn sicr o hynny. Dwi eisiau yn gweud gwyn o'r bod wedi cyrraedd uchafbwynt y mywyd hi, yn un ar ddeg mlwydd oed, ond mae'n llithro lawr byth o ran i ti. O, duw y fachgen 'na yna. Wel, nawr te, ethest ti wedyn i'r Coleg Llanymddyfri. Awyrgylch, awyrgylch gyfan gwbl wahanol? Na, wel, ti'n beth ddigwyddodd, oedd o'n anhad yn, yn, yn, yn athro um, gwyddoniaeth, fe fydd farw yn 44 mlwydd oed o leukemia, ac uh, oedd y mam wedi codi fi ar ei phen ei hun, ond fe briododd i a arweinydd uh, cyngor sir, oedd hi bellach yn uh, henadur ei hunan uh, yn y cyngor sir, ond, ti'n modd, o'n i'n 11 mlwydd oed ar ymhen yn hun, a fe deimlo nhw falle, er bod fi'n mynd i ysgol rhymadeg Llanelli, dylen ni gael cyfle i gael rhyw fath o brofiad gwahanol. Enilles i ysgoloriaeth i Londonderry, oedd hi'n talu'r ffioedd i gyd, felly ddim hawdd i felly i nanfon i yno. Ar y cyfan, dwi'n credu bod hwnna wedi bod o fydd, ond wrth gwrs i ti'n colli y cysylltiad uh, cymdeithasol, ac felly ges i ddim yng nghodi fel eraill yn Llanelli ar ôl 11 mlwydd oed, ac i'r graddau hynny, dwi'n credu bod hwnna falle yn rhyw fath o golled, ond mi roedd y profiad yn Llandyfri yn un diddorol. Dwi'm yn gweud mwy na hynny, ond Reit, oedd e'n ie. cryfhau chi fel cymeriad. Ie, wyt ti'n meddwl ar y cyfnod hynny a oeddet ti wedi fynd lawr trywydd academaidd a hanes fel pwnc, wyt ti wedi dod i'r farn yna pam oeddet ti'n Llanymddyfri?
Yn sicr, ges i 'nysgu gan athro hanes rhyfeddol, uh, uh, Charlie Bell, oedd e oedd e'n ddyn oedd yn cael profiad hanesyddol achos oedd e'n gyfrifol am un o'r tancs oedd yn, yn ymosod ar Monte Cassino yn yr ail rhyfel byd. Ac felly oedd e'n, pan oedd e'n sôn am rhyfel, oedd e'n gwybod popeth amdano. Oedd e hefyd yn hybu drama a ges i gyfle i chwarae yn dramâu Shakespeare a pob pethau, felly oedd celfyddyd yn dan, a o'n i ddim yn chwarae rygbi, a mae'n rhyfeddol falle, yn Llynddyfri, wrth gwrs, pawb yn chwarae rygbi, o'n i ddim yn chwarae rygbi, o'n i'n barddoni, o'n i'n greu cerddoriaeth, ond fe ddysges i lot fanna, ac wedyn ni, wrth gwrs, ennill ysgoloriaeth i Aberystwyth lle o'n i yn y trydydd cenhedlaeth i fynd i Aberystwyth. Yeah. Wel, cyn ewn i... Oedd... Sorry, cyn ewn i fyna na, ond ewn i cael mynd at y ddewis cyntaf di o gan o gyddoriaeth. Uh, Gwilym Simcock, Barber Blues. Beth ydy uh, rheswm am hynna, ti ddewis hwnna gyntaf?
Pan o'n i yn Llandyfri, ac yn sicr ar ôl hynny yn Aberystwyth, fe, fe gymes i ddiddordeb mawr mewn chwarae jazz. Ac fe ddysges i sut i chwarae yn Llandyfri, ac o'ch chi'n chwarae'r boogie a'r blues ac yn y blaen. Ar ôl hynny, wrth gwrs, fe ges i gyfle i wneud lot fwy na hynny, ac wedi chwarae byth oddi ar hynny. Mae Gwilym Simcock yn un o'r cerddorion mwyaf rhyfeddol i ni wedi cynhyrchu o Gymru, ac um, mae'n awr yn rhyngwladol. Ond mae hwn yn ddarn o ddyn ysgrifennu sydd yn atgoffa i o'r math o gerddoriaeth yn ei ceisio gwneud, ond byth o safon gwylyn symptog ei hunan, Father Blues.

Yn un o ffefrynnau mawr Sir Deian. Nawr te, gyrhaeddes di wedyn Brifysgol Aberystwyth, lle wnaethes di gwblhau dy ddoethuriaeth. O, o, o ti'n mwynhau y brifysgol? O ti yn dy elfen well, yn y brifysgol?
Wel, dreulies i chwarter canrif ar y staff yn Aberystwyth yeah. a cyrraedd y pennaeth uh, yr adran hanes yn y pen draw. Na, oedd hi'n oedd hi'n gyfnod diddorol iawn. Ges i gyfle i wneud lot o waith tu allan hefyd ar uh, gyngor cenedlaethol y BBC yn Lloegr, um, uh, Llyfrgell Genedlaethol, uh, ges i'r fraint o fod ar y cyngor yno am bymtheg mlynedd. O'n i'n Oedd hi'n fywyd amrywiol, o'n i hefyd yn chwarae jazz gyda llaw ar draws Cymru ar yr un bryd, gyda bandiau. ac felly oedd hi'n uh, oedd hi'n gyfle i wneud pob math o bethau. Ond y dweud hynny, ddysgys i lot am ddysgu myfyrwyr, mae lawer ohonyn nhw ddawr wedi cyrraedd uh, gyrfaoedd dda, da dros ben, uh, uh, cyfryngau ac blydyddiaeth ac y blaen. Um, ond pan o'n i ar ddiwedd y chwarter canrif yna, o'n i wedi ail-briodi ac oedd teimlo bod eisiau symud ymlaen. Oedd yn ddwy um, modryb i o'n byw gyda ni, o'n nhw wedi marw, oedd neb gen i bellach, oedd teulu wedi mynd, ac felly fe bendant honno ni bod rhaid gadael. Ac ges i'r, uh, o'n i'n ffodus iawn i gael swydd fel deon yng nghanol Llundain. A mae'r yeah. wraig yn dod o Llundain, oedd hi'n gyfle i ni ddod nôl i Lundain, ond dinas o'n i'n hoff iawn ohoni blynyddoedd yeah. maith yn ôl. Ac uh, o hynny, wrth gwrs, ges i'r cyfle i ddatblygu gyrfa wahanol. A hynny ydy, traws newid o fod yn hanesydd, a wy dal yn hanesydd i ryw raddau, o'n i'n ddod yn rhywun oedd yn tywys prifysgol, ac oedd hwnna'n brofiad diddorol dros ben, ac wedi mwynhau hynny i reithfa. Ie, wedi deall. Ond dewn ni mlaen at y cyfnod na yn funud. Gwleidyddiaeth yn Aberteifi, a Cheredigion, ac Ylistan Morgan, a refferendwm, a refferendwm 79. O ti hefyd, dim dim ond cerddoriaeth ac hanes, o ti yn, o ti yng nghanol bwrlwm gwleidyddiaeth y cyfnod, oeddet ti?
A mae'r gair bwrlwm, dwi'n credu, yn, yn, yn, yn berthnasol iawn, achos oedd hi'n gyfnod byrlymus yn hanes y Blaid Lafur. Dwi wedi bod yn sgrifennu am y Blaid Lafur, wrth gwrs, yeah. beth oedd ar hynny. Ond ges i'r cyfle i fod yn gadeirydd uh, cyngor, um, uh, Blaid Lafur yn Sir Aberteifi, ac wrth gwrs yn bwysicach na hynny, fod yn asiant i Lystan Morgan yn ei etholiad yn 74. Ac o'n i'n ffrindiau agos iawn, O'dd parch mawr gen i, edmygedd mawr gen i o Dylystan, ac ddysges i lot oddi wrtho fe am sut i drin pobl ac yn y blaen. Ond um, a dweud hynny, uh, chymod, oedd hi'n gyfnod anodd iawn yn y Blaid Lafur achos oedd chi yn yr anialwch yn wleidyddol o 79 ymlaen ac oedd dim fawr o beth bydde datganoli'n dod Ac fe ddaeth e ar ôl i mi adael Cymru. Yeah. Ond o'n i wedi ymgyrchu yn frwd iawn dros datganoli ac o'n i'n siomedig iawn am y canlyniad yn 79, ond rhyfeddol bod e wedi atgyfodi. Beth wyt ti'n meddwl oedd y rheswm mawr am y fath goten gawson ni yn 79 ti'n meddwl? Beth oedd, beth ddaethodd allan o le? Wel, y Tŷ Gwynorol yn gwybod gymaint a neb y broblem o'n i'n gwynebu, hynny ydi, a rhyw fath o rhwyg rhwng y Gymru Gymraeg a'r Gymru Saesneg, yeah. os allu alw yeah. hynny. Hefyd, y drwg dybiaeth bod hyn yn rhywbeth oedd yn anmerthnasol i Gymru. Chi'n bod, mae oedd a ffrwd yn y blaid lafur yn credu bod rhywbeth rhyngwladol yn bwysicach na rhywbeth cenedlaethol. Yeah. Ac o'n nhw'n teimlo bydde cael rhywbeth cenedlaethol yng Nghymru, falle tanseilio y gallu i fod yn sosialydd rhyngwladol. Ac i'r graddau hynny, o'n nhw yn benderfynol bod rhaid glynu at ryw fath o Deyrnas Unedig a rhywbeth lawer mwy eangfrydig. O'n nhw ddim yn gweld pwynt. Ac hefyd, wrth gwrs, ofni y blaid, ofni Plaid Cymru, ofni cenedlaetholwyr, ac ofni'r garfan Gymraeg. A dwi'n credu bod hwnna yn, yn ddiddorol iawn, achos oedd arweinyddiaeth y gwrthwynebwyr bron i gyd yn uniaith Saesneg. Ie, yeah, ie. Yeah. Oedd hi'n gyfnod anodd ac oedd hi'n gyfnod rhyfedd. Wel, cyn bod ni'n mynd mlaen nawr i'r ganrif yma, beth am yr ail ddewis o gerddoriaeth? Carl Jenkins, Requiem. Nawr, lle mae, lle mae dewis yna wedi dod o, o, o Diane?
Wel, mae yna ddau rheswm. Yn gyntaf, um, mae cyfansoddwyr gyda ni yng Nghymru, ond dwi'n credu un o'r goreuon ydy Carl Jenkins, achos mae pawb yn gwybod am Adi Emus, ac wedi penderfynu ar introit o Requiem. Yeah. Ac gyda ar, ar y record yma, mae Catrin Finch yn chwarae a Cor Cardydd hefyd. So mae hwnna'n adlywyrchu y c- y c- y clasur- y cerddoriaeth glasurol Cymraeg. Ond hefyd, yym, fe gystadles i fel myfyriwr mewn band yn erbyn Carl Jenkins, ac rhaid fi ddweud, oedd dim gobeith 'da ni ennill yn y gystadleuaeth 'na, oedd Carl Jenkins yn athrolydd. Ac fe aeth ymlaen i gael gyrfa mewn jazz hefyd i ddechrau, gyda Soft Machine. Ac mae'n gerddor

Karl Jenkins, Nawr te, fues ti'n Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr Prifysgol y South Bank. Dwed ychydig am y y cyfnod yna, bron degawd. Fel oedd hi? Beth oedd y profiad? Beth beth oedd dy gyfraniad, ti'n teimlo? O'n i'm yn disgwyl cael y swydd yma, ma' raid fi ddweud. Ychydig iawn o gyfle ges i i gael dyrchafiad o'r fath yna, a'r unig gyfweliad ges i oedd yn South Bank. Ond o'n i'n mor ddiolchgar i gael y cyfle i fod yn Is-ganghellor yn Llundain, a mae hynny yn fanteisiol iawn, achos oedd hi'n brifysgol enfawr, fwy na Aberystwyth a Bangor gyda'i gilydd. Uh, dros, well, bim, yeah. dros uh, pimp ar hugen o filoedd o fyfyrwyr. Uh, ac hefyd, ti'n bod, pob math o o uh, adnoddau uh, gwyddonol o nyrsys, da ni 9,000 o nyrsys ac yn y blaen. Ac oedd e'n gyfnod oedd yn gyfnod byrlymus iawn hefyd yn Llundain, achos lot o arian oedd mewn o Ewrop, o'n i'n cymeryd rhan fawr yn hynny, o'n i'n cadeirio un o'r cwmnïau oedd yn adnewyddu dwyrain Llundain ac yn y blaen, ges i gyfle i wneud lot o waith fyna. Ac oedd y cyfle i dywys prifysgol o'r fath yna yn fraint enfawr yn enwedig prifysgol oedd yn arbenigo yn pobl oedd ddim wedi cael cyfle mewn bywyd. Bod, ar y cyfan o'n nhw'n cyrraedd yn bimp ar hugen mlynedd oed. Yeah. Falle, falle uh, treier ohonyn nhw a mwy yn dod o dras uh, lleiafrifoedd llawer iawn ohonyn nhw gwneud uh, cyrsiau rhan amser ac yn y blaen. Ond gweld rheini yn ffynnu ac yn cael gradd o unrhyw fath yn rhyfeddod. A dwi falle yn argyhoeddiedig bod eisiau ni fod yn lawer dangos mwy o barch i brifysgolion sydd yn cymeru pobl heb fantes yn ytrach na cymeryd nhw a pob mantes yn ei bywyd. Wyt ti'n meddwl bod hwnna wedi gwella yn y degau, deugain mlynedd diwetha, neu, neu gwaethygu, ti'n meddwl? Beth ti'n ti'n, beth ti'n deimlad di? Dwi'n credu, dwi'n credu bod wedi gwella, a dwi'n credu bod ni'n ymdrechu, ond y trafferth ydy, mae'r dyled nawr yn addysgwydd yn yfyrwyr gymaint. Yeah. Mae yna lawer o yfyrwyr sydd yn gweld hyn yn gweud, a'i teuluoedd yn gweud, allwn nhw, cael dyled o hanner can mil ar ddiwedd y gyrfa fel myfyriwr, ac felly dwi'n credu bod lot o fyfyrwyr wedi penderfynu gwneud rhywbeth gwahanol. Na, dwi ddim yn credu bod ni'n ymestyn digon, ond mae'n amdrechion ydi bod, a mae prifysgolion fel South Bank yn gwneud gwaith rhyfeddol yn hynny, ond dyn nhw'n cael y cydnabyddiaeth gyda llaw, achos yn y table, yn y rhengoedd, maen nhw'n reit ar y gweilod. A dwi'n credu bod hwnna'n dangos bod nhw'n gwneud gwaith da. Da iawn, da iawn. Nawr te, cyn bod ni'n mynd rhy bell, dewch yn ôl ychydig i ni sôn am, swnest ti unwaith bod ti wedi bod yn gysylltiedig gyda uh, Llyfrgell Genedlaethol, fe ddethest ti'n uh, lywydd Llyfrgell Genedlaethol. Beth am y dyddiau hynny? Uh, Wel, ar, Wel, ar ôl ymddeol, ymddeol o'n yeah. i'n gwneud lot o waith gyda Llywodraeth yn Lloegr, ond uh, o'n i hefyd yn mynd i brifysgol arall fel isganghellor am gyfnod ac y cwmni uh, benthyciadau myfyrwyr. Ond ges i'r gwahoddiad i ddod i mewn i fod yn llywydd, ac oedd e'n oedd e'n fraint o'r eitha, achos oedd gen i barch fawr y Llyfrgell Genedlaethol wrth gwrs. O'n i wedi bod ar y cyngor yn y gorffennol, ond oedd y cyfle i fod yno fel Llywydd yn arbennig. Yr unig broblem oedd i mi, o'n i'n byw yn Essex, mm. ac oedd y daith o Essex i Aberystwyth lawer, lawer rhy hir. Ga'r ddiwedd yn, yn hymor, ges i'r cyfle i fynd ymlaen am dymor arall, ond benderfynais i, oedd hi'n rhy anodd i dreulio oriau, oriau, oriau ar trenau a bysydd ac yn y blaen, i bod Llywydd y Brifysgol, Llywydd y Llyfrgell Genedlaethol, mae'n swyddogaeth sydd yn bwysig o fewn Cymru hefyd, a'r, a'r cyfle i fod yn rhan o'r rhwydwaith. Ac o'n i'n cael y cyfle yna gymaint allan ni. Mwyn hen sy'n fawr iawn, ond yn bobl an, anhygoel garedig ac goddefgar hefyd, a ges i lot o ffrindiau yno, ar y cyngor ac hefyd, ond yn y pen draw, Dw i nawr wedi dysgu cymaint oddiwrth ar hynny. Ond beth oedd hynny 'di roi cyfle i, wrth gwrs, oedd mi ddod yn Gadeirydd Cymru'n Cofio. Ac yeah. oedd hwnna'n rhan, rhan bwysig iawn, ac yn bod yn ymgynghorydd i'r Carwyn Jones yn, yn gyntaf, a wedyn ni uh, i, i Mark Drakeford, ac i weithio gyda tîm arbennig yn Aberystwyth a thi hwnt i greu cynllun i gofio y rhyfel cynta, ac ges i, wel, gyfle i gyfarfod â phobl ar draws Ewrop ac yn y blaen, ac uh, oedd hwnna'n gyfnod arbennig i mi, a wy'n falch iawn bod wedi cael y profiad. Oedd, oedd y profiad yna, y gysylltiad yna gyda Carwyn a Cymru Cofio a'r ail rhyfel byd, y, y, y, rhyfel byd cynta, oedd hwnna wedi dod o ddyhead a diddordeb gyda ti dy hunan fel hanesydd neu o le ddeth oedd y cyfle?
Wel, bod yn onest, Gwynor, o'n nhw'n credu bod nhw'n chwilio am rywun oedd yn fodlon cymeryd y baich ar ei ysgwydde. Ac oedd yn ddi-dal gyda llaw, yeah. rhaid bod pobl yn credu bod wedi alwa o hyn. A, ac o'n nhw moyn rhywun, falle, a oedd bod llywydd y Llyfrgell Ymdleithol yn rhan bwysig o hynny, ond o'n moyn rhywun oedd fodlon tynnu at ei gilydd y gwahanol gyrff a'r cymdeithasau i greu rhyw fath o uh, bwyllgor mawr i dywys y peth yma ac i helpu pobl i, i gofio y rhyfel uh, yn, yn gyflawn. Na, uh, dwi, dwi hefyd yn falch bod wedi cael cyfle achos dwi yn hanesydd o'r cyfnod yna. Yeah. Dwi'n ysgrifennu ar y cyfnod. Ac felly oedd e'n berthnasol iawn i'r hyn oedd yn, oedd yn ddiddordeb mawr i mi yn bersonol. A mae'n dal uh, yn ddiddordeb. Dwi'n dal i sgrifennu, a dwi'n nawr yn sgrifennu mwy a mwy ar y cyfnod yno, tra bod fi yn, yn edrych ar rhywbeth arall i wneud. Ie, ond fe ddethas ti hefyd mewn cysylltiad gyda bobl dra bwysig yn Gymru, uh, sef Carwyn a Mark Drakeford, oh. ac fel wyt ti'n yeah. fel wyt ti'n teimlo mae pethau heddi yn datblygu yn herme, yn herme gwleidyddiaeth Cymru, a'r gytundeb dweud ar rhwng y blaid a llafur, a di hwnna'n am, oedd e'n am hepcor bod eisiau fe ddigwydd?
Dwi'n credu, uh, yn y pen draw, mae gyda ni gyn gynllun etholiadol sydd yn gwneud anodd iawn i unrhyw un i ennill i blwy yn llwyr. Ac felly mae rhaid cael rhyw fath o gyfaddawd, a mae hynny'n digwydd ar draws Ewrop gyda llaw, nid yn unig yma. Uh, ac felly, ond dwi'n falch iawn i weld sut mae Cymru wedi ffynnu dan uh, o dan datganoli. Yn enwedig yn ddiweddar, flwyddyn diwetha, lle mae polisi y Cymru wedi bod mor effeithiol i gymharu â'r hyn sy'n digwydd yn Lloegr. A mae pobl yn edrych ar draws y ffin ac uh, yn, yn eiddgar iawn i weld sut allwn ni ddysgu o Gymru a'r Alban, sut maen nhw yn medru ymddwyn yn hyn. Dwi'n credu bod datganoli wedi cael ei gryfhau yn od iawn trwy Covid. Yeah. Ac felly dwi'n yn hyderus iawn y bydd 'na ddyfodol disglair iawn i Gymru. Cwestiwn mawr ydy, beth sy'n mynd i ddigwydd ar ôl Brexit? A dwi wrth gwrs yn, yn fel Tethe, yn un sydd yn difaru'n fawr iawn bod ni wedi gwneud y penderfyniad yna, mae rhaid ni fyw gyda fe, ond dwi'n credu bod gyfle falle i Gymru i dorri cwys gwahanol ac i greu dyfodol gwahanol, ond gawn nhw'r cyfle? Pwy ŵyr? Wel, wel, wel, cyn bod ni'n dod i orffen, Deian, beth am dy drydydd ddewis? Uh, Cissy Crawford, Another Source. Yeah. Beth amdani? Yeah. Beth ydy hi? Wel, mae Cissy, well, mae Cissy Crawford yn ddiddorol dros ben achos mae o dras Bahamian, o Bahamas, ond hefyd yn Gymraes o Ferthyr. Ac mae nawr yn dod yn enwog iawn, mae'n ifanc iawn, mae'n perthyn i, i ffrwd newydd o, o gyfansodwyr a cherddorion sydd Nid yn wedi clymu hi un dull, maen nhw'n canu bob math o ganeuon gwahanol. Ac yma, mae hi yn uh, wedi creu album gyda, gyda cyfeilydd, a cyfeilydd wrth gwrs, Gwilym Simcock, a Symphonia Cymru. Ac mae'r darn yma wedi dewis, mae'n dechrau'n Saesneg, mae'n symud ymlaen yn Gymraeg, a wy moyn dan Cymraeg, i glywed rhywun sydd yn medru canu can fodern gyfoes sydd yn cymharu'ch unrhyw beth rhyngwladol, ond hefyd yn y Gymraeg. A mae hynny, dwi'n credu, yn dangos bod yna ddyfodol disglair iawn i'r iaith hefyd.
Mae dail y goedwig

You're listening to Life Stories on Talk Radio Wales. The people at the heart of your community telling it as it is.
Wel, mae gyda ti wedi cyflawni llawer, a mae yna nifer galled i westri gyfaill. Ti'n bod, ei, adrodeddi wneud y rhwyddfeiniwr, dinas Llundain, dy fam dwi'n gwobr, prif weinidog Cymru, Gŵyl Dewi Sant, ac hefyd ymwneud yn farchog gan eu mawrhydi. Nawr te, pa un sydd yn rhoi'r... pa un sy'n hapusach gyda neu yn proud ohono neu beth bynnag? Beth bydde dy deulu yn dweud? Beth bydde dy fam and dad am i ddweud, wel, mae Deian wedi cyflawni beth bydde nhw am i nodi yn bennaf?
Dwi'n credu bydda nhw wedi ymfalchio yn y ffaith bod wedi cael gyrfa o unrhyw fath mewn prifysgol, ond nhw'n chymod, credu bod prifysgolion yn bwysig dros ben. Dwi'n credu bydda'n fodryb Mati a mam wedi ymfalchio fwy i fod yn llywydd y Llyfrgell Genedlaethol. Dwi'n credu bod hwnna iddyn nhw yn lawer pwysicach ag unrhyw beth arall wedi cyflawni. Ond mae rhaid fi ddweud, dwi ddim yn gwahaniaethu. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r gwahanol sefydliadau sydd wedi cydnabod hyn. Dwi'm yn siŵr pam gyda llaw gwynoro ambell waith, ond 'na ni. Ti'n bod, mae'n mae ddirgelwch mawr y fi, ond eisteddais i am gyfnod ar y pwyllgor sydd yn rhoi anrhydeddau mewn addysg uh, uh, uh, ym Mhryden. Ac mae rhaid fi ddweud, mae yna dipyn o lottery yn mynd ymlaen, ac felly wy'n falch iawn bod fi falle wedi ennill dan o'r lottery yna, yeah. medrach na cael yn, yn anwybyddu yn llwyr, mae yna gormod o bobl yn cael ei anwybyddu, a dwi nawr yn, yn gweld hyn yn ddyddiol. Felly, wy wedi bod yn, yn ffodus iawn, ond dwi'n meddwl am y bol sydd ddim wedi bod mor ffodus. Cymru Golfer, mae'n amlwg bod ti'n berson sy'n llawn egni o hyd. Wel, sut wyt ti'n ymlacio? Pryd mae Sydeian yn... a fel mae'n ymlacio? A cerddoriaeth, a darllen sgrifennu lot, ac ymwneud efo elusennau o bob math, mae 'da fi, dwi'n rhan o sawl elusen, ac yn cymeryd rhan mewn gweithgaredd gyhoeddus hefyd, sydd yn tynnu fi allan o'r tŷ pan mae'r rheolau yn gadael ni wneud hynny. Ac uh, na, dwi'n credu bod amrywiaeth bywyd yn bwysicach na cael un ffrwd. Ac felly, chymod, jack of all trades, dyna wy. a'r gynhwystir i ddim un ohonyn nhw. Iawn. Wel, Deian, mae wedi bod yn bleser siarad â ti a cael mewnwelediad i fywyd mor gyfoethog a hynod ddiddorol. Diolch am dy amser ac am ymuno â mi ar gyfer Straeon Bywyd ar Talk Radio Wales. Diolch i Golygydd hefyd.